Салам җәмәгать! Бүген безнең 16 август 2026 ел, сәгать 8:57. 12 градус җылы. Мин бүген Суровкадан Шильно авылының яр буена хәтле барып җитәргә планлаштырдым әле. Барып җитүен барып җитермен бәлки, но кире кайтканда бәлки эвакуатор чакыртасы булыр. Бер якка чама белән 40 чакрым барасы. Барып кайту шул бер 80 гә баса инде. Төгәл план юк, җәмәгать. Азаккы нокта гына бар, әйме? Һәм азаккы ноктага ничек тә булса барып җитәргә һәм Кире кайтсак та яхшы булыр иде. О, ниһаять, саз. Шумабыз икән гәр. Әллә монда гына бул? Булмады инде чисти. Нәкъ шул ук җирдән чыгабыз, җәмәгать. Җәяү чыккан җирдән. Дөресен әйткәндә, яратмыйм мин бу юлны. Болай җәяү яки сәпиттә йөрергә. Гомумән мин трассаларны яратмыйм да. Терәлеп узалар. Кайберләре махсус теге үч алган кебек терәлеп уза. Бигрәк тә фурлар әз генә дә юл бирмиләр әле. Кайберләре махсус терәлеп бара обочинага. Иң шакальный урыннарның берсе бу. Сыптырып очырырга бер дигән. Машиналар моннан очып килә, кырыйдан. Һәм сине күрмәскә дә мөмкиннәр. Ләкин монда тротуар юк, җәмәгать. Менә моннан тротуар ясасаң, сул яктан. Бер дигән булыр иде. Монда кешеләр йөрми. Шул мин генә йөрим инде монда бугыйлап. Менә, менә, менә очалар. Кандиба вержин. Бусы каян килеп чыкты инде? Мамыр! Газ 38 сум 50 тиен. Ягулык бәяләре бераз стабильләште һәм төшә башлады. Тегендә бройлер килә. Хәр тикшерәбез әле. Бераз гына юл кырыена чыга микән, юк микән? Әллә терәле бозалармы махсус? Бусы нормально әле. Бу яңа гына урнашкан ахрысы эшкә. Аның тәҗрибәсе юк әле. Ашылтавык. Менә сәпит белән әйе моннан йөрү бер дигән рәхәт. По кайфу. Суга керәсе килми. Әйберләр коелып калмаса. Мин башта менә шуннан китәем, әйе, маска төшеп китәем. Монда Тагын да куркынычрак урын. Менә моннан китмәкче мен, монда поезд тора хәзер. Бусы начар менә. Моны ничек чорнап узарга? Моны чорнап узып булмый инде хәзер. Чистый. Шуннан алсаң төшеп китәсе була инде хәзер. Оппа, менә әйтәм бит. Монда иң начар урын, дөресен әйткәндә. Китәр урын юк монда. Һәм машиналар да сине күрми. Килеп терәлгәч кенә күренәсең.

Хәтта инде алдарак шлагбаум торачак. Шуңа барып җитәрәк суга кереп китәргә кирәк булачак. Грунт юлына. Менә монда җәмәгать. Баткаклыкка. Шушландиягә. Ләкин карыйм әле хәзер алга китсәң, нәрсә икән анда? Кайдадыр нәрсәдер эшләп чыгып була инде монда. Әйе, менә бу крепежлар, ниләр, счетлар. Әйдә, хәзер шуннан китеп карыйбыз. Анда әле более-менее чистарак кебек тоела. Булыр чистарак. Монда да саз инде шул. Тегәрмәчләргә ябышып, эштән чыгып, чалбарны пычратып, чәчрәтеп. Өч дуңгыз лайк куйды. Безгә переход кирәк. Менә моннан бу юл буйлап китсәк, переходка чыгабыз да инде без, дөресен әйткәндә. Юллар хикмәт. Ярты шәһәрне чыга-чыга бусас. Чәчри-чәчри. Әнер башмага төшеп калган. Педален әйләндерә торгач. Мин бүген гомумән Кырнышка таба бармакчыйм. Кырныш яр буена. Ул яр буена юллар шундый ук менә грунт юллары. Шуңа күрә әйтәм бүген саз булыр инде дидем дә, бүтән җиргә барырга уйладым мин. Дөрес уйлаганмын да сүз уңаеннан. Чыктык кебек. Бердәнбер проблема менә бу сазлар әйме. Асфальтта Тизләнүгә шундук чәчри башлый. Менә монда артка чәчриячәк. Ярар, бу саз лишипный булырга тиеш. Башта бераз әкренрәк барырга кирәк инде. Төп кордалары төшеп калсын өчен. Берсе чәге чорналап бирәм монда. Бушлай бармакчы минем менә хайван. Әлегә килеп җиттем, юлны чыга торган җиргә. Менә монда трубалар әйме, баскыч ясалган. Һәм монда менә гарипләр өчен мөгаен инде, әйме гарипләр өчен дә шулай ук пандус ясалган. Һәм инде Моннан разгон аласың да әмма монда чыгып очмас өчен менә монда куаклар утыртканнар. Менә бу туктатырга тиеш дип уйлыйм инде аңлавымча. Бу теге доступный город инде бу. Җәмәгать әтәчрәк узам төшкәндә дә төшерим шуннан да утырып. Ну әтәчлек бетте. Яр чаклар төгергә. Бөтен дөнья ал, ал күзлекләр белән караган кебек. Ак кайфу. План буенча ничек тә булса шәһәргә керергә кирәк, әкрен генә. Бу юлдан китергә кирәк, бу юл буйлап бармыйм. Рябинушка дигән бер авылга кердем әле. Ох, дигән, чалынды бу. Сас тагын тулды. Тегеннән кергән идем, анда сас. Тагын да зәһәрле анда сас. Эштән чыгарды. Арыслан хатыны карап тора. Ярый әле күрмәде. Чәйнәп заебашны. Бу монда болгар кисләре чыгара. Эшлиселәр килеп китте. Монда менә нарат 90 метр буйлы ниндер склад монда. Монда ниндер гаражлар. Өскә менеп була. КАМАЗ Астына домкрат терәтеп куйган, алып китмәсеннәр өчен трактак кемәк эшли. Кемгәдер ашыгыч ярдәм килә, миңа түгелдер дип өметләнәм. Сытып чыкмаса карны. Нормаль юлга чыксак, Алла теләсә, менә бу астагы бамбл тиме, бамбл тим икәнен нәрсәдер инде шуны чәбез әле. Газель китте, күрми калдым инде. Кайдан инде чокыр барлыгын хәер менә бу машина. Ларгус Безгә күрсәтәчәк, кайда нинди чокыр барлыгын. Һәр карыйбыз аны. Каршына чыгабыз. Ага. Чокыр юк. Чокыр юк, уртада. Уртада шулай ук чокыр юк. Ага, азактан гына бераз әз генә бар. ну, нормально. Яки чыгабыз инде, яки шунда чумабыз инде хәзер. Икесенең берсе, ну, шуннан чыгасы килә никтер. Нәк су уртасында бәлки контент булыр. Юкса менә моннан кырыйдан барып була җәмәгать. Минем тәгәрмәчләрне юасы килә әле. Нәрсә сас шешрәте, бәлки шунда юылып төшеп калмас микән? Булды. Һәм менә бераз кырыдан барсаң да була инде. Әз генә. Ох, кешеләрнең чәчәкләренә тимәскә тырышабыз инде, тимибез. Салам, бу мин. Кеше, машина, шуның кешеләр беркем дә юк. Ә менә Менә шулай аулак җирләрдән, ишек алларыннан йөреп чыгабыз инде. Менә тагын бер смертник килә. Очрашмасак маңгайга маңгай. Нормально, узыштык. Так. Без бит бамбл бишәбез дигән идек. Айда туктап ашыйк әле шуны. Так. Нормально, җәмәгать. Менә моны алган әйме, бу бик сәмзә генә начар гына күренә. Ну нормально, тота. Юан Хао. Ниндидер бер Юан Хао җибәргән безгә. Нормально. Жирабас Хао одобряет кеме? Ничә миллилитр бу? 650 миллилитр. Аны эчеп бетерсәң кузгалып булмас мөгаен. Эчеп бетермәсәң түгелә инде. Тәҗрибә үткәреп карга була инде сездә. Менә моны алып, уже Юк, акмый. Акмый. Юк, ага. Әз генә чыгара. Кырыйдан әз генә чыгара, ну җәмәгать бөтенләй шыбыр-шыбыр агып бармый инде. Бу чынлап та Кытайда язылган. Моны чынлап та Юан Хао язган җәмәгать. Чжэн Чжуан, город Цюймау, город Синьян, город Чжэн Чжоу. Кешеләрнең балконнары кызык монда җәмәгать. Тәрәзәсен дә бергә кертеп рәшәтләп ясап куйганнар. Кышкылыкка суытучы кебек инде. Кайберләре, ахрысы, бөтен идәннәре белән бергә ясаганнар, җирлек иттереп. Ничу си. Бу незаконно гына эшли. Минем дә шулай иттерәсе килә. Кереп утырды. Бөтен җиргә саз инде бу, чәчри инде. Төшеп калган безе. Картая барган саен, шуны әйтмәкчем. Ничектер теге әкрен генә карап кына йөрисе килә башлый. Ниндидер максат куеп, еракка барып җитергә дигән андый бер арткы планга баса димме соң инде. Процесска биреләсе килә башлый икән ул. Юкса минем процесстан теге тәм таба торган кеше түгел мин. Моңынчы да юк ягындай бер. Минем бары менә максат, әйме, максатка ирешәсең, менә шуннан соң, максатка ирешкәннән соң гына, күпмедер вакыт узгачтан, әйе, бераз кайф барлыкка килә, әйе. Хәзер, киресенчә, менә шулай йөрисең, күңел тынычлана. Монда менә бигрәк тә бу тирәләрдә минем балачакка тирәләре бик күп. Менә монда минем ике туган братишка яши иде. Менә монда уйный идек без. Менә моннан кереп китәек без. Икенче катта яшиләр иде алар. Балачакка тирәләре бик күп инде минем монда. Шунлыктан да минем монда никтер йөрисе килә һәм йөргән вакытта күңелгә рәхәт. Өрер микән? Диде. Шуның белән йоласын үтәде кыскасы. Өрмәсә дә канәгатьсезлеген белдерде. Молодец! Красавчик! Татар драма театры. Бер тапкыр да булганым юк монда. Гомумән мин театрлар, кинолар шуның өчен җиргә барырга яратмыйм. Җитәрлек дәрәҗәдә үсмәгәнмен, димәк. Шуңа күрә бераз көтәргә кирәк мөгаен, бер 5-10 ел. Бәлки ярата башлармын аннан соң. Хушыгыз, яңа очрашуларга кадәр. Сау бул! Так, монда кызыл тигендә яшел димәк. Юк, тигендә дә кызыл, монда да кызыл. Шом диле. Менә болай йөреп чыгарга ярамый. Да без йөреп чыгабыз инде. Битлек кылабыз. Аз генә булса да бер нәрсә эшләргә бит инде. Көне буена. Безнең диагноз сделал гадость, сердцу радость дип. О, рюкзагы минеке кебек. Ратышка. Так, бу бабай кискен генә суга бәрмәсә үзен. Тегер машинасына. Кая, кая, кая, кая, кая. Булмады бу чистый. Ага, ана теге пан бузаймы безнеке. Так, бу рюкзакны куып тотырга да узырга кирәк. Жест киттереп узарга кирәк. Машина Тек минем бамбл дейв. Исән. Менә анда китәргә кирәк. Тәҗрибә җитеп бетмәде. Ян белән керергә. Монда чыгыйкмы соң инде? Ярар әйдә чыгыйк инде. Оба. Монда янәшәдә ментлар да бар. Бирелә сәшәгәнне күрмәделәр микән? Лайк куйсыннар. Тукай һәйкәле. Азатлык мәйданы, брат.

Ярты көн карап утырырга була моңа. Спасибо. Кебаб китерделәр монда. Ашык җәмәгать, тәмле булсын, Эльфия туйсын.